Ziva chokwadi, chokwadi chichakusunungurai. Tinokuchingamidzai mose apo nhasi tichada kuti tidiscase pamusoro pemitupo. E, tinoona kuti panenge pachitaurwa zvemutupo kazhinji pane mhuka inenge ichiyerwa ipapo sekuti vamwe vanenge vachiyerawo shumba vamwe vachiyerawo nzou vamwe vachiyera soko zvichienda zvakadaro saka toda kuti tange tabata nekunzwisisa inzwi rekuti kuyera kuti kana tichiti chinhu chiri kuyera zvinenge zvichimborevei ndokubirai kuda orit ya tinotenda toda kungoramba tingokuchingamidzai vatariri vedu nevamwe vadare vedu nezvenyaya iri kutaurwa yemitupo iyi nekuyera ndonga pamubvunzo wabvunzo uri kubvunzwa kuti chinombonzi kuyera chii ya kuyera inzwi ratakangoona ratinoona sekuti rinoshanda eh, both kuchirungu nekuchishona kuchishona ndopatinee tichiti kuyera and then kuchirungu hameno anonatsoriziva rechirungu anogona kundibatsira but ririko ndonga ndikazorifunga pamberi apo ndicharitaura rinoreva kuyera e, inini sekuziva kwangu chatinoti kuyera tinenge tichireva chinhu kana kuti munhu kana kuti zvinhu kana kuti nzvimbo kana anything chatinogona kutaura nezvacho chinenge chine zvimwe zvinhu zvaitwa pachiri zviri spiritual chinhu chinenge chiri on a natural base chobva chatenwa choitwa zvimwe zvinhu pachiri zviri spiritual zvinenge zvaassociated nemaconditions ekuti for example apa hapanzwai kana kuti apa hapanzwai mukapadero munenge mapamhuresa ndo kunonzi kuyera ikoko in general sate tatotaura kuti kana kuti kuyera mutuko kana kuti kuyera chakati ndo kwandoziva sekuyera ikoko tichingotaura in general base dzekuti kunombonzi kuyera kuita sei hameno vamwe vanogona kutaura ya eh, mubvunzo wakanaka katichitaura nezvenhau yokuyera Eh, pamutupo apa ndopandiri kuda kuti nditsokotedze panhau yemutupo kana kuchii mutupo kana kuti matotems pachirungu eh, pane yatingati isu mhuka kana kuti pati yemhuka kana chiti pati yemhuka inogona kunzi mwoyo kana kuti gumbo right zvinoitika panhau yekubatanidzwa pane chinobatanidzwa eh, mhuka e, iyoyo ropa rayo nevavo vanofanira kunzi example kuti vanoera nyati vanoera nyati pakutanga pacho pavanozonzi vakazonzi ava vaera nyati chinenge chaita pakubatanidzwa kweropa renyati neropa revanhu vanofanira kunzi vaera nyati zvoyereswa semataurirwo azvamboitwa nemutauri avo mukutaura kuti panobatanidzwa zvinhu zvonzi izva vava kunzi vaera nyati asi kuyera chaiko chaiko hapana chingai chinoyerwa kana pasina chabatanidzwa ndichasiyira vedare futi kuti handikwa kuwedzera saka muri kuti kana pane chabatanidzwa ndopanotanga eh. nhau yekuyera nhau yekuyera avo baba vakaemphasiza vakati nhau yekuyera panenge patova nemhiko dzinenge dziripo dzinofanira kunge dzichii Teerwa pachinhu chinenge chato chacho chinenge chinzi chiri kuita sei chiri kuyera ameno zvokunyaya kutaurwa pakapa pandiri pandiri kuona papa itaurwa futi nababa pamava muchireva because tiri kuita kunge tiri kubatanidza pane zvinhu two zviripo kuti mutupo nekuzoti kuyera nditi chinotanga unoyera chaunenge wayera chacho ndo chatinozodana tichiti mutupo wako iweyo ameno kana vanhu vari kunatsopanzwa ivavo kuti chi kuyera nemutupo saka unoyera mutupo ani muri kunzwisa weda ndataura kuti chinonzi kuyera kuita sei unoyera mutupo mutupo wacho ndo wazonzi mwoyo saka chinotanga kuyera and then wozopuhwa chacho chaunodii chaunoyera chacho ichocho handiti ipapo saka mheno pamwe tikazoramba tichipuwa nguva tinogona rozotaura kuti chinombozoita kuti chakazomboita kuti pazosvika pakunzi ngatitii baba nhingi yerai chakati kana kuti baba nhingi yerai chakati zvaiitirwei with what value maybe ndo pane main emphasis tichikozoziva tamboziva kuyera kwacho tazoziva zvinoyera but tatakuda kuzoziva kuti chamazotaurira imimi kuti munhu anonzi anoyera mwoyo kana kuti uyu azoyera nyati pazotorwa repa renyati rosanganiswa nezvakati ameno munoita muchindigamawo ini ndakatotaura ndikati ini ndichangutaurisa techida kuzoziva kuti itaura izve saka mubvunzo watoda kubvunza ndewekuti iziti kuti munhu anochuza kuti ndoda kuyera mhuka yakati kana kuti pane anotoenderwa obvunzwa then ndiye anozopasisa kuti imimi munofanira kubatanidzwa nemhuka yakati zviri pachoisi yako here kana kuti pane kwazvinobva nako orit orit rega iti mbonzwa baba mashaya ndindaa ndakuda kutopapindura zvangu papfungwa dzangu parega iti mbonzwawo baba mashaya kuti vanopaona ose ameno baba munopaona ose pari kubvunzwa ah, ini ndingangoti zvekuyera izvi vakatochuza ndivakatanga kuchuza tisizivaausvika vachuze tisoda kuyera mhuka yakati ichokwadi chauri kutaura panhau yokuyera vakatanga ndo vakachuza kana kuti ndo vakatanga kusarudza kuti chichi tinofanira kuyera zvakati nekuti pakutanga kwacho hatingati mudzi wekuyera nemitupo vanhu vakanga vachida kuti vapatsanurane kuti ava ndevekwanhingi ava ndevekwanhingi ava ndevekwanhingi saka pakaita wakakusarudzwa kuti vanakomana kana kuti varume ndovakasarudza kuti inini ndinoda kuyera tsoko saka pakuti munhu asarudza kuti ndinoda kuyera tsoko pakatorwa Mishonga yakasanganiswa ropa retsoko nemuyera tsoko uyo asarudza kuyera tsoko zvobatanidzwa nemishonga yechivanhu kuti zvizonzi iye zvino tava nedzinza rekwani rekwatsoko ya ipapa vanhu pamwe panogona kuda kumboti clarifyiwei ndine kachimubvunzo kana kuti kaedition indinoona like kunge ka hausarudzi uh, iwewe wega but unosarudzirwa e, maybe hameno baba ndiri kuright track nezvamuri kutaura handisi ndiri kupokana naro pandoda kungoti ndipaite sekunopati clarify e, pavhidhiyo yedu yatakamboita muka vanhu vanokwanisa kuenda pavhidhiyo yedu yatakamboita vanogona kuona zvinhu takambozvitsanangura takataura tikati pakuyera ka pane chinoyerwa ingava mhuka handiti poita anochiyera koita anoyeresa saka iwewe uri kuenda kunoi unozonzi wayera chakati hausarudze but ari kuyeresa ndiye anosarudza for example iwe ukaenda uchida kuporeswa pakatitii pasowe unoudzwa kunzi enda unotorawo mvura yezambuko iwe haudhisaidi kuti ndoda mvura yechi yezambuko saka unodhisaidirwa nemunhu ari kuyeresa zvichienderana because chinhu chekuyera infact kachinamato kana chinotaura kuyera tiri kutaura chinamato kana tichitaura kuyera tiri kutaura zvinhu zviri spiritual saka iye munhu waunenge waenda paari ndiye anonosecha spiritually kana achinge asecha spiritually obva akuudza kuti iwewe enda unotora ropa retsoko kana uchinge watora ropa retsoko wosanganisa nemuzumbani kana wosanganisa nemuzumbani woita zvakadai zvakadai zvakadai from that day onwards iwo akuzonzwa akuera chi soko but hausarudze iwewe but ari kuyeresa wacho for example ukaenda kun'anga hausarudzire n'anga mushonga but n'anga ndo inokusarudzira ameno baba kana ndaita senda patambanudza patambanudza asi ndine mubvunzo zvakare paipapo kuti iye zvino nekuti pakunzwisisa vakayera kana kuti kuyera kwemitupo zvakatoerwa kudhara iye kana iye zvino muchiti kusarudza handisi kureva kwese nekuti iye yakanangwa pamunhu tiri kureva vedare kuti tibatsirane ipapo nekuti kana tikanzi tinosarudza saka iye zvino pane munhu here anokwanisa kusarudza kana kuti iye zvino nhau yatova kutevera inhau yekungoti iri ratova dzinza rekwani uri kutevera mutupo wakatoerwa nemadzibaba Pandoda kuti panzi tambanudzo ipapo. Sio tisina chatichasarudza ipapo asi kuti ivo wakungofolowa zvinhu zvakasiyiwa zvatongoitwa kare nekuti izvo zvaakuita kana matotaura dzinza mataura ropa saka chakasarudzirwa baba vako iwewe chinotokuafekta baba vako vakanoromba chikwambo iwewe chero ukasazvida but zvinotokuaffecta automatically because chinhu chakutongofollowa generation kubva pamunhu akatanga iye muparanzvongo iyeye zvichinoteera kumashure zvakutofollowa yatoworship yamaakutoita because chinei chatoo chinamatoka because inini kwandiri handisandabva papoindi yangu yekutaura kuti Kana tichitaura zvemitupo tiri kutaura chinamato because mutupo chinamato zvakangofanana nechristianity yandinotenda mandiri inini christianity chinamato mitupo futi chinamato but in a different way pakuona kwandinozviita hameno vamwe vana baba tinogona kuramba tichienda mberi indongozoramba ndakuda kunge ndikutaura ndega hangu kana kana baba mashanya mune zvamunoda kuwedzera kuwedzera ndichiri kumboda kuti ndindione saka panenge pachitwa zvekuyeresa apo sezvo mati pane anenge achiyeresa ari kuyereswa wacho kana kuti chiri kuyereswa chacho pane simba here ringadiwe pakuti zvinhu izvozvo zvinge zvichiitwa ende ringave simba ripi rinenge richishandiswa pakuitwa kwezvinhu izvi right ndotaura baba mozotaura yenyu handiti sezvandambotaura futi ndoda kuramba ndichipa underliner ndataura ndikati nyaya yemutupo ka inyaya iri spiritual because zvinhu zviri spiritual zvinenge zvichiitwa icovenant inenge ichigadzirwa nditi kana kuti covenant kuchishona toti chiko isungano inenge ichiitwa chinhu chese panoitwa sungano sungano is something which is spiritual nditi so in other words kana imimi muchinge maenda nditika mukaenda mukanotaura kuti pakuitwa covenant yekuti matodeura ropa maakuita zvamuri kuita pane mhiko dzichatoitwa ende kana pachinge patongoita mhiko dzatoitwa chinhu ichocho chakutotena kutova spiritual saka masimba akutodikanwa because kuti sungano inge iri strong inotoda masimba either amwari kana kuti either asatan there is no two ways about it ndo chinhu chega chinosunga chinosunganidza sungano mukadzi nemurume vakatorwa vanosunganidzwa kuti vabatane zvinonzi neshoko ramwari atora chifeve akabatanidzwa nacho vanyama imwe chete patoitwa sungano imi mukabatana futi namwari patoitwa sungano saka pakange patongo kuti sungano iyoyo ive iripo panotoda a spiritual force to enforce it okay. right. ndikuda kuti ndiwedzere pamuri kutaura baba kuti panhau yesungano zvikangonzi pane sungano kana kuti covenant pane kudeuka kweropa eh, zvakuti tiemphasize ipapo pane sungano chero tikataura tikataura pabhaibheri tikatarisa pana abrahamu sungano yakaitika ari mugomo paaida kuuraya isaac zvikazonzi iwewe cheukawowe nechi kondoo akabva aita chi ateura ropa akaita chibayiro pakaitwa sungano zvekare tikada kutaura tikatarisa kuchivanhu dzimweni dzenguva eh, ndosaka spiritually kuchizonzi ah iwewe uchinzwisa kuti hausati waroora unogona kunzi spiritual kunzi ah imi muri baba chinenge chichiitika paya paya unenge une dzimwe sungano kana kuti macovenant awakaita kumashure asi macovenant iwayo unogona kusaaziva let's say iwewe wa wa break kana unenge wakamaitirwa eh, eh. ngatimbotora yekubreaker virginity ukabreaker virginity nhasi wabva wamusiya pane sungano pane kudeuka kweropa kwaitika ipapo kureva kuti patova nesungano inoitika spiritually mwe makutonzi iwe newe mavachi ndosaka paunozonza une mukadzi weusiaka vamuri kuedza kuemphasiza kuti saka panenge pachiitwa sungano iyi yakanga ichiitwa yevanhu kuzoyera mhuka idzi paita dauka ropa ipapa paita sungano saka tinoona kuti mhuka idzi pakuyeropa dzaiitwa dzine madifferent abilities saka ndozvaipa vanhu kuti vazochuzirwa here kana kuti kana uchikoyera mutupo yakati bcoz unoona kuti certain mutupo vanogona kunge vari vanhu vanenge vachiita zvekutonga vamwe wane mumwe mutupo havasi panhau yekutonga saka zvinenge zvichisiyana here nekuda kwemhuka inenge yasunganidzwa nemi ipapo chaiita chakazoita patambobvunza paya paya patinoona hedu kusazoenda kuti tisvikepo chakamboita kuti munhu azofunga kuda kuenda kuti anoita sungano in the first place chii chakambee chaitika muri kunzwisisa saka chakakutuma kuti uende kunoita sungano muri kunzwisisa eh. ichocho ndo chinodhitemaina ichocho chakambokutuma pakutanga ndaipapo ndatopa anza ndoda kuti ndidzoke panga pamaa muchitaura ipapapa pane pamwe futi pa handiti mataura mukati baba tagadzira covenant tagadzira sungano handiti tadeura ropa chinhu chekutanga tikuda kuti tikozogadzira kuti munhu anoyera chakati ndewedzinza rakati ndobva pazonzi munhu akuyera kwatamboti kuyera kuyera tataura isu tikati pane mutemo inoiswa kuti tizoti chinhu chichayera kunzi ndakukupa gwenziri kana inge ndakupa gwenziri usacheuke kana kuti ndakukueresa shoko asi kana uchinge waera tsoko haufaniri kuzoidya kana kuti haufaniri kuzodai haufaniri kuzodai pane mitemo iri associated nechinhu chinonzi kuyera ndosaka muchiona ukatongotanga kutotaura zvemitupo vanoera mhuka uru vanotokuudza kuti kwamhuka uru hatidai tichidai tichidai tichidai Those are conditions dziri associated necovenant. Ukaenda futi kusungano yaJesu Kristu ine mitemo futi iripo pakunzi ani motoona pa even panodyiwa Holy Communion paya paya zvinonzi haungadyi kana uchinge wadii wakadai wakadai wakadai kana kuti haungadyi kana uchinge wakadai wakadai wakadai same applies futi neiyi haungatongodyi nzou kana wakaita sungano yenzou kana pachinge pakadai pakadai pakadai pakadai saka pakunoyera apapa ndo panozoya chii miko nemitemo nemhiko zvinofanira kunge zvichidi zvinofanira kunge zvichizofollowiwa ende kana watenda waita agreement pasungano iyoyo waagriya futi spiritually watendera that spirit kuti ikukontrole ndosaka most of the time muchiona kuti munhu akaita kamwe kacharacter so munogona kwaita kuti ah uyu uyu ndichihera uyu Andika. Musati akaita baba regai tokubatai. Sana chihera vanozikanwa kuti vanovava. Vanovava. Vakadzi vana chihera vanozikanwa. Vaira dhuvi. Zvinozikanwa. There is a certain spirit yechihera inooperator iri chi iri under that chi generation yechihera kuti haiwa ava vana chihera vanotodai. Kureva kuti watendera that spirit kuti ite sei? Ikukontrole. Iri ikulite. maactions auchaita urikuona paunongoita agreement once wangoita that agreement kureva kuti spirit iyoyo isatopareta iri mauri ichokwadi here sezvinotaurwa kudzanzi pavakanga vachiita nhau yemutupo iyi yakanga iri nhau yekuti tikwanise kuidentifya kuti ava tiri vekwadue kana kuti ava tiri kwanachihera ava tiriwo kwakati yakanga iri nhau yeidentification here pamaonero amunoita Alright, inini ipapo ndopandoda kuzviramba 100%. It was not a matter of identification because identification test takangosikwa naMwari ka takangobva padzinde 1 tichienda mberi handiti muri kuona saka inini i don't believe kuti yakanga iri nyaya yekuti tiidentifyane tizive kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi why ndichidero why is it zvakanga zvizori nemuko nemhiko pakati pazvo because if it was the issue of identification taifanira kungoshandisa masenames for example ini ndinonzi mashodo handiti then taifanira kungoziva kuti wese azobva pana mashodo apa iline remashodo because tikada kunotresa back tese takabva pana adam muri kuzviona saka nyaya yekuti yakanga iri nyaya yekuti tiidentify aneka then masenames nemanems anenge akutoratidza kuti pamwe haana use saka yakanga isiri nyaya yeidentification but yakanga iri nyaya yespirituality nenyaya yeguidance spiritually ndipo nyaya yakanga iripo because mukatarisa kana takuenda mukatarisa mitupo yandidi kana pakuenda pachinopirwa panopirwa pachishandiswa mitupo ende kana muchipira muri kutaura nyaya yechi muri kutaura nyaya yeprotection from the unknown spirits saka where have it to do with kuti ndizive kuti uyu ndinhingi kundiziva kuti zvine zvinopinda papi pakuidentify hazvina kana linki Today John nhau iyoyo iye ndiri kuagreya nemi kuti zviri wrong. Hakuna haisiri nhau yeidentification. Hakuna zvakadaro. Nekuti kana yanga iri nhau yeidentification dai zvakangogumira chete pakunzi ava ndivana ndivana mhofu ava ndiva pasina nhau yeinterference yechi yespiritual. Yeah, 100%. Nekuti inini kana ndichingonzi iye zvino inini ndiri wekwadhiriri. Kura kuti trend yese yekwadhiriri inongo dhiriri pasina nhau yechi yekunzi ava ndeyo kwanyati ubaona ipapo saka nhau iripo main eh, nditokubata ipapo ndabva ndarangarira you still remember kuti tiri kumamisha tikaenda kumamisha hmm. panonzi kana um, hama imunhu akange afa handiti hmm. pane kunonzi kutemarukawo kuya kuya eh. munhu anotemarukawoka haisi nyaya yekuti vanotsvaga kuti tiri kutsvagawo munhu ane senemu yekuti muzvondiwa iwe unonzi muzvondiwa kana kuti muzvondiwa aa pakutema rukawo panonzi pari kudiwa munhu ane same mutupo kwete same senemu why mutupo ani muri kuona iye yekuti haugone kususukidza mufi kune vamwe vake vafi kana usiri linked naye spiritually saka muri kuona zviri kunotilinga futi panyaya yespirituality kuti haisi nyaya yekutsvaga ukama because rukauro rwaifana kungonzi chero munhu kanga angouya achidi but pari kunzi tiri kudawo vana mukauru kana pane anoera mukauru ndiye ngaachiita ndosaka muchiona even kana pachitora nyaya yekuroora ndinoziva kuti kuroora futi kwatinoita pachivanhu kwedu its a spiritual thing munhu anoera shumba anogona kuroodza muera shumba but iwewe haungouyi kubva uko chero chero ukanga uri muzukuru but kana uchera nzoka hautauri chinhu mwera shumba ndi anouya why its a spiritual thing pane nyaya yamataura kuti hanzi yanga iri wei yekuti zvikwanise kuti linka kune vadzimu vatingati vadzimu kana kuti ndivanenge vakafa kare kuti kana paine mutupo paunotaurwa unokwanisa kukulinga kuiko amero baba munoti kudii pana uyo mutupo kuti changa chiri chinangwa chei chai chacho chavaiitira yemutupo ini ndinotarisa kuti panhau yemutupo akaita nhau yekutsvaga kukudzwa kukudzwa kuti kana wangu nekadzinza kako vese vashatiri vanokudza iwewe tikuda kugadzidza kakwa kamatanga saka wakati isu tinoyera hwai zvareva kuti vachayera hwai vese anenge vachikudzwa ndozibabababarazvekuti pana uye kuyera apa natoona pane zvinhu zvakawanda zvinotoyera bcoz kubudikidza chero nezuva racho raichaitwa zvinhu izvozvo rinoremekedzwa zvakanyanya ndosaka kune zvisi zvinotonzi nemusi wakati ichi chinhu ichi hachibatwe nekuti ndo musi wakayereswa zvinhu zvese wakaitwa zvinhu zvese izvi saka vakabva vati nezuva rakakuyera nemhuka kusvika kumunhu wacho zvachinhu zvachinhu one chabatana kubva nezuva kusvika kupi zvese zvachinhu one chabatana Iyo nhau yokuyera ndikuda kuti dzokerei sorry ndichati dzokerei panhau yespirituality panhau apa handi munonzwisisa here kuti kana munhu akange achida kukutsvinyira kana kutongoti kukuda kukuroya panofanira kunge paitwa atinoti madetembedzo emutupo wako kuti munhu akwanise kuroya asingazive mutupo wako kana ndosaka vanozoti dzinza rako but chinonzi dzinza mutupo kureva kuti munhu achida kuzondiroya anofanira kunge achiziva kudetemba mutupo wangu anofanira kunge achiziva kudetemba nyati even kana muchida kunopuhwa chikwambo hamupuhwi chikwambo kana musina kutaura namutupo wako uri wedzinza ripi tobvunza kudzinza rako saka idoo kureva kuti apa panhau yemutupo apa ndopamongo spiritual thing mutupo zvinhu zviri spiritual toenda pane kutaura kwavanoita zvekare kuti imi kana muri wekwamoyo vakafanhasi ndo mabhirivhiri avanoita munoenda kwamoyo hameno kuti munopajekesa sei ipapo kunzi kana haukwanise kuti iwe uri wekwamoyo uende kwanzou saka mutupo inenge ichinatoshanda papi chaipo chaipo chii chinenge chichida kunatsoitwa nenawo yemutupo orit apa even paprevious video yatakamboita zvinenge zvakamboita sekuti taurikei zvinoita manje mutupo ka handii tataura kuti paitwa agreement paitwa covenant mutupo unoita secode nditi kana tichiri kutsanangura kana kuti tingati tine imba ine madoors nditi ka saka madoors aya manje anoda kuti utaure ecode kuti ugone kupinda mudhoo iroro handiti muri kunzwisisa saka ava kana vachidembeterera handiti kana kuti iwe ukange wafa vanokudembeterera kuti ususukidzwe unoenda saka patiri kutaura kuti mhuka uru chakati chakati the spiritual being iye yamakatanga kunokwiza in the first place handiti ka inorecogniza manje kuti orit line iri kutaurwa iline rakati saka in other words mweya yevanhu vaya yemunhu uye anenge wafa wamunenge masusukidza iri kungoenda futi to the same very line yekutanga kwakaitwa chinhu ichocho bcause muri kuona kuti vese vari kuuya mweya yavo iri kunoenda kusame line ndo patinobva tazoenda pane imwe yaiye i think yakambotsanangurwa yeye kana pane vakaona vhidhiyo yaitaurwa ndezvekunzi vakafa havana chavanoziva iyaye ine ichititaura kuti iwo handiti muri kuona kuti satan is after masouls mwariwo is after masouls saka uku kuri kuzonzi masouls ngaaende uku kwatiri kunoti mutupo ngaitisvitsirewo masouls edu ndekuna mwari here uku amuri kunoona saka ndiri kuansa kwese nyenyu yekuti its a code inoti link kuchazoendeswa mweya yedu ndopatiri kutaura kuti mweya yedu inenge ichiendeswa kupi kana tiri kuiendesa through mitupo ichizoenda somewhere inenge ichienda kuna mwari here kaunenge ichienda ku inogona kunge zvayo yava another topic for another day but ndaida kungozama kureva kuti its a god iri kususukidza mweya wako kuti uende somewhere tisatopapotsaitapa kwene njira nhau yatiri kutaura panapa inhau yekusuma nhai inhau yekusuma kana munhu achinge aita sei kana kuti afa handika tiri kuda panonzi a ah, tava kusuma nekirikiri mwana wenyu uyu muzukuru anenge akazodai akadai akadai akadai mugamuchirei ikoko handika kwaari kunogamuchirwaari kunzi mugamuchirei baba vake kwete mwari eh, eh. point to not to show its spirit or thing eh, kondiyo eh. he mugwamuchirei ukoko eh, watisiya asi zvaasiya kudai asiya vochi vana vake kuno ani muri kuona kuri kunzi uyu ari kuenda uyu mugamuchire ukoko asizve tiri kuti tiri kuda kukumbirai kuti ti murambe makavhura ziso kumhuri yaasiya naiye wago tozochengetawo futi achengetewo futi muri kuona manje pamuri kumususukidza ukoko ndo kuri kuenda ani mweya wake saka musazwa kumbofungira kuti uyu mweya uyu uchazoenda kwamusina kumusuma kwamaka kwamuri kumusomo ndokwamuri kwari kuenda because ndimi matodirecta mweya wake eh, eh. kwamuri kuda saka unozongoenda chete through mutupo because mutupo ndo uri kuzonolinga saka mutupo is like a channel yangodi yakuverifya kuti we ava unoenda uku we ava uchienda uku we ava uchienda uku at the last day alright tinoona tinoita deliverance kuchurch saka ndinoona kuti patinonge tichitaurira vanhu kana kuti rega ndichitangire panhau yekutendeuka kwevanhu tinoona kuti panenge paine sungano yakatanga kuitwa itori sungano yakatanga kuitwa yatakaitirwa yatakaiora yatakaitirwa iwo akuda kupinda munyu usungano zvinogona here kuti tikuti watendeuka iyi sungano iyi uchiri kuida zvekudetemba izvozvo uchiri mumazviri uchiri kuzvida uchiri kuteedzera nezvazvo at the same time uchiti ndaakunamata waamusungano idzva yakristu ini ndingapindura ipapo hazvigone kuti upinde mune iyi sungano itsva iyi kana uchiri kuda izvi zvekumashure ndosaka kana takupinda mashoko kamwe munobva akatisiya zvese ramba kuya kuti unenge watoramba unofana kutanga waramba zvese izvozvo mobvumirana kuti shuwadi izvi waramba izvi uchinopinda musungano yekuda kuti wakutanga zvitsva umu mwaukupinda umu ndikataura ndichiti inini pane statement rinoti iro mvura neoil hazvimbomikisana never hakuna paungati iwewe uri kusungano iyi at the same time uri kune imwe sungano kureva kuti pane imwe sungano yauri kuda kuvanza kunge hauko uye kune imwe sungano yauri kuda kuda kuzvimanidzira kunge uriko asi iwe pachako deep down uri kuziva ko kuti uri under which sungano uri under which government right. kune vanotendeuka nhasi mungavatsanangurire kuti kuti chii chavanofanira kutanga unatsotendeuka chaicho right. papo ndaa ndakuda kutopindura ndichiwedzera futi Eh, inini chandinoziva ndechekuti ka kusaziva mutemo hakukuite kuti unge uri above mutemo ukasaziva kuti kuuraya munhu kunosungisa ukauraya unosungwa nditi saka kusaziva kuti mitupo inokuafekta wakatendeuka hazvireve kuti haizokuazvikuafekti zvinongokuafekta one way or the other ndochinhu chekutanga because tine vatendi vazhinji vakatenda kuna jesu kristu but vatenda kuna jesu kristu they still believe kuti ini ndakatenda kuna jesu kristu but ndiri mukanya saka it doesn't matter vanhu ivavo vakafanana nevanhu vanotendeuka kuchechi voenda nemachira avo eredzo vongotaura kuti jira iri harisina basa saka ndinongoramba ndichidii zvangu ndichirifuga chiri kumboita kuti urambe uchida kurifuga chii kana ranga riri eredzo chingorisiya karidii zvaro riende handiti muri kuona saka tine zvimwe zvinhu zvatinoda kuramba takabatirira pazviri tisingazive kuti zvinoti afekta but kusaziva kuti zvinoti afekta hazvireve kuti hazvidi hazviti afekti saka kana munhu achinge atendeuka kana kuti chinhu chinonzi kutanga kutendeuka unotanga kutendeuka pachinamato usati watanga kutendeuka paukomba Because upombwe hachisi chinamato, kuba hakusi hachisi chinamato, but mitupo nemidzimu chinamato. Saka ndo the first area inotendeukwa munhu iyoyo. Mukatarisa even baba mukatarisa mu Old Testament ka Mwari vaingoti kana munhu akange aningirina vanhu vakatadzira vaka Mwari nekunamata zvimwe zvimwari. mwari vaigumbuka kusvika pekupedzisira handiti muri kuona because yakanga iri ishu yezvinamato but moses aiti akatora mukadzi akange asiri iye waakanga akatodoma unzi afanira kunge achitorwa mwari vaigona kukurumidza kumuregerera but izvi zvekuti vanhu vanamata zvimwe zvinhu izvi vaitorohwa neshamhu saka tiri kungotaura kuti mutupo is like a code mutupo unogona kuva